Lura fil-programm. Il-biraħ fil-axija kien hemm it-tieni semifinali tal-Eurovision f'Tel Aviv kantat Mikela, għaddiet Mikela, ħalja li tert ulna qalbna sa' kem qalulna li għaddejna, ma għaddejna. U aħna l-lum għadna maħħa minn Tel Aviv biex nistaqsuha fuq xġara l-bira, xkien għaddej minn rasa dak il-ħin li qed għabru il-finalisti u kif qed tipprepara għal għada, xaqqali xaħda tkanta l-ewel wahda fil-finali l-istess f'Tel Aviv. Ma nafxek nistawx naraw il-Mikela, Hekk hu, grazzi ħafna, grazzi ħafna Michela. Ridna nistaqsuk, x'għadda minn moħħok ilbieraħ meta bdew jgħajtu pajjiż wara pajjiż u ma bdewx jgħidu Malta?
Ovvjament tibża' naqra u tkun kulħadd irid jgħaddi nimmaġina l-finali. Ovvjament kulħadd irid jagħmel unur lil pajjiżu u tipo qed Possibli ħa jerġgħu jgħajtu l-Malta l-aħħar qed mela ma jtunniex s'issa ma dejniex jiena. Imbagħad għajtulna hu l-aħħar. Eh, ġifieri kien hemm mument fejn waqt li qed iħabbru l-finalisti għedt eħe naħseb ma għaddejniex ta' speċi. Għalxejn.
Ejja mela, kif qed hu tipo Kien għad fadal ħafna kantanti li jiena qed ħa jgħaddu żgur għall-finali u tipo m'għaddewx qed minn ħa jgħaddu huma u ma ngħaddix jiena, ġifieri kulħadd naħseb jaħsibha dik. U x'ħin kien dak il-mument?
Xi ngħidu d-disa' id-disa' finalist imbagħad qed mela tipo kien hemm tal-Armenja wkoll qed minn is-sit għaddi. Allura kont tajt qalbi kif għajtu lil Switzerland, imbagħad għajtu lilhom.
Imbagħad x'ħin indunajt li se tgħaddi? Jiġifieri x'ħin bdew ġejjin il-cameras fuqek? Indunajt imbagħad għedt, all right, okay, hawn il-kamera fuqi, dispjaċi. Jew sirt taf magħna? Il-cameras.
Għidli, għidli.
Il-cameras propjament ġew qabel ma bdew jgħidu l-ewwel finalist, jiġifieri qabel ma jgħidu lill-ewwel finalist aħna diġà kellna l-kamera fuqna. Tipo bdejna ħa jgħidulna, ħa jgħidulna u filli jitlaq jerġa' jiġi, imbagħad jerġa' jitlaq u jerġa' jiġi u liena tipo fixilna qedna mela dan jew qegħdin jagħmlu hekk biex tipo Ħasbuna ħażin jew hekk. Allura għedna mela m'għaddejniex, ħa jibqgħu u m'għaddejniex. Imbagħad fl-aħħar bida jġib, bida jġib lilna il-Kroazja u l-Armenja, imbagħad tipo għedna mela xi ħadd minnha. U jien dejjem kont ngħid ħa tgħaddi tal-Armenja, ħa tgħaddi tal-Armenja.
U dak il-ħin x'ħin qalu Malta, l-aħħar waħda nett. Aħna rajnik ma flaħtx titkellem, imma x'beda għaddej minn moħħok dak il-ħin? Le, ma tkellemt, bqajt nibki. Tkun proud u tkun ilek taħdem ħafna u li fl-aħħar tipo ġġib riżultat xieraq tħossok tajjeb u u proud li tkun Maltija dak il-ħin. Ħa nibda nikkonkludi Michela. Inti għada fil-finali, is-Sibt flaxija jiġifieri għada, se tkanta l-ewwel. L-ewwel waħda. Ifhem, inkanta l-ewwel, l-aħħar, tan-nofs ma tantx tagħmilli differenza l-aqwa li nkanta u li toqrox tajba, ġifieri ma tantx ħa taffettwani.
Eċċitata imma jew? Ovvjament kulħadd ikun naqa' ġetatu qabel ma titla' fuq il-palk imma ilna naħdmu ħafna u preparati. Hemm xi ħaġa li ħa tagħmel għada qabel ma tkanta jew xi ħadd li titkellem jew xi talba li trid tgħid qabel ma tkanta? Tas-soltu hu.
It-talba tas-soltu u tipo dawk in-nies li jkunu dejjem magħna qabel ma noħorġu fuq il-palk. Kollox normali rridu nagħmlu. Bħalma għamilna l-bieraħ nagħmluh illum, aw għada. X'inhi t-talba tas-soltu imma? Nitlob lin-nanniet u hekk, ovvjament. Hekk, it-talba hekk. Ngħidilhom biex iħarsuni u biex toħroġ tajba. Grazzi ħafna Michela u minn qalbna f'isem it-tim ta' Xarabank nawguralek għall-finali ta' għada. Grazzi ħafna Michela.
Grazzi lilek, anzi grazzi ħafna.
Grazzi wkoll lil Charlie Dalli u t-tim tal-PBS u d-delegazzjoni kollha li hemm hemmhekk tax-xogħol impekkabbli li qed jagħmlu u nawgurawlkom għal għada. Aħna ħa nkunu qed insegwukom.